Gëschter Moie géint 20 op 8, d'Stéphanie Séphirin kënnt op der Gare un. Wéi ëmmer fiert si mam Zuch schaffen, aus Frankräich op Lëtzebuerg. Eng Streck vu ronn 45 Kilometer, déi an de leschte Wochen net ëmmer ganz onproblematesch verlaf ass. Ce matin ça s'est plutôt bien passé, on a quand même eu l'angoisse de savoir s'il y avait un train ou non et heureusement aujourd'hui on en a eu un, on est très content voilà.
Et geet ëm de Streik a Frankräich. Zanter Woche lafe Protester géint déi geplangte Pensiounsreform. Amplaz bis 62 Joer misst een deemno bis dat 64. Liewensjoer schaffe goen. An dat gefält ville Fransouse guer net.

On a déjà vu la police venir sortir des personnes des trains pour pouvoir faire un départ de train car il était trop bondé. Duerch de Streik koum och d'Stéphanie scho méi wéi eng Kéier op der Gare fest, huet missen op Bus oder Auto ëmklammen. Den Impakt op hiren Alldag wier grouss. Net nëmme muss si sech all Dag op en Neits d'Fro stelle wéi si op d'Aarbecht an nees heem kënnt,

Och um zéngte Protestdag hu sech Schätzungen no bal eng Millioun Fransouse mobiliséiert. Zu Metz, wéi een op dëse Biller gesäit, waren et ëm déi 8.000 Leit, déi op d'Strooss gaange sinn. Ma wat denken d'Fransousen zu Lëtzebuerg iwwer déi aktuell Zoustänn? C'est un droit en fait malheureusement qui est dans la constitution chez eux donc je pense qu'ils ont le droit et d'ailleurs ils en jouent ça fait des années c'est pas évident hein de prendre un peu en otage

Et je soutiens la plupart des manifestants qui qui se battent dans la rue pour pour leurs acquis sociaux.
D'Streikkultur a Frankräich ass bekanntlech staark ausgeprägt. Ma och hei am Land ass d'Streiken e Recht, wat an der Verfassung verankert ass, erkläert den Aarbechtsminister Georges Engel. Dobäi ass et awer streng gereegelt. Wärend der Gültegkeetsdauer vun engem Kollektivvertrag dierf zum Beispill net gestreikt ginn. Staatsbeamten dierfe streiken, mussen et awer 10 Deeg am Virfeld umellen. An dann huet Lëtzebuerg och nach eng Particularitéit. Dass den Office national de la conciliation, wou ee sech muss virdrun probéieren eens ze ginn, iert een da ging streiken, ass eng Prozedur, déi ee muss anhalen. An deem kënnt natierlech vill Damp aus dem Dëppe loossen. Doduerch géing et zu Lëtzebuerg seelen zu engem Streik kommen. Mir sinn éischter, mengen ech, e Vollek, wat den Dialogue social fleegt a wou gekuckt gëtt, eben zesummen eens ze ginn. Mir mussen natierlech och hei soen, Mir hunn och. aner Gehaltsprogressiounsstrukture wéi dat an anere Länner ass. Mär hunn hei den Index, wou an enger gewëssener Inflatioun, un enger gewëssener Inflatioun mär zwee Komma fënnef Prozent an der Pai bäikréien. Dofir hu mär och hei dee soziale Fridden, et muss een dat awer ëmmer soen. Esou e Streik, dat leemt jo enorm d'Wirtschaft an deenen anere Länner. Da gesitt Der, wat am Frankräich an wat virun e puer Deeg an Däitschland war, ëffentlechen Transport lahmgeluecht. Dann leeft do näischt méi, dann ass dat Land quasi dout.
Géingen a Frankräich dach nëmmen déi nämmlecht Gesetzer wéi zu Lëtzebuerg gëllen, seet d'Stéphanie. Si ass hin an hier gerappt tëscht dem Versteesdemech fir d'Demonstranten an dem Wonsch no Ännerungen. Je les comprends parce que on.

et que les trains refonctionnent mieux qu'avant. Parce que ça n'a jamais très très bien fonctionné non plus, même hors temps de grève. Donc voilà. Dat kéint awer nach e bëssen daueren. Den nächste Protestdag ass nämlech scho festgeluecht, de sechsten Abrëll soll nees gestreikt ginn.